Endiler ýalkymly salam. Siziň dykgatyňyza birnäçe habarlar ýetirjek. Biziň gepleşigimize hormatly ýaşulymyz Hanamow geldi we göni soraglara geçaly. Mundan öň birnäçe hepdeläp eýýäm Birnäçe ýerlerden çykyşlar bolupdy, zatlar bolupdy. Indi şu çykyşlar hakda näme diýip biljeksiňiz? Hakykatmy bu, hakykat dälmi? Nähili baha berip bilersiňiz bu çykyşlar hakda? Hemmäňize salowmaleýkumler. Görýänler, diňleýänler, watandaşlar. Hemmäňiz janyňyz sag bolsun. Bizi diňlänligiňiz üçin Taňryýalkasyn. Men esasy ýaňky Kakamyradyň çykyşyna bir käbir aýdan zatlaryna şoň ýalanlygyny aýtmak üçin şu gün ýörite şu çykyşda şoňa taýynlyk gördüm. Esasy oň ýaňky ynsan haklaryny goraýan guramalaryň üstünden düşdi. Näme üçindir, şolar hiç zat edenok, şolary ortadan ýok etmeli, şuny ýaly gürrüňler bilen, bir hakykaty bilmeýän adamyň gürrüňi ýaly boldy. Ondan soň içinde esasy ýaňky e, Berdimuhamedow saýlananda ses berdiler diýýär. Şu insan haklary gorýanlar, olaryň içinde bizem agzap çykdy, e, ýaşullar diýip, şaýka leýka diýip, şolar ýaly sözler bilen bu ýaşullary bir sylamagam bardyr türkmençilikde welin onda türkmençiligem ýok. Ondan ýaňky ses bermek barada. Şu diýmek, Niýazow ýogalandan soň Berdimuhamedow öz kandidaturasyny çykaranda, şoňa alternatiwa bolup, men hem Hudaýberdi Orazow ikimiz bilelikde herekete geçdik. Edil şo Niýazow ýolandan soň, edil iki-üç günlükden soň biz Kiýewe bardyk. Kiýewdäki ýoldaşlarymyz bize kömek etdiler. Şo ýerde biziň hakykatdan hem Berdimuhamedowa alternatiwa boljagymyzy aýtdyk. Ony bir topar telewizor kanallary görkezdi. Özem oppozisiýa tarapdan Hudaýberdi Orazowy teklip etdik. Oppozisiýaň adyndan ha şo kandidaturamyz diýip. Ine şony bilmeýän adam ýa bilýän bolsa ony heniz onda Berdimuhamedowa ses berýämişinim. Berýämiş. Kandidaturany oppozisiýaň tarapyndan çykarýas hem Berdimuhamedowa ses berýär. O gabat gelmeýän zat. Ola bir. Ikinji ikinji saýlananda ýene-de biz şonda ses berýän bolsak, ýöne şu ikinji gezek saýlanmazdan öň Berdimuhamedow öz bir çykyşynda oppozisiýa-da saýlawlara gatnaşybiler hem öz kandidaturalaryny çykarybilerler diýip aýtdy. Biz şoň bilen peýdalandyk. Peýdalanyp, Hakykydanam resmi hat ýazyp ilçihanaň üstünden gowşar ýaly etdik, biz gatnaşmana taýyn, ýöne käbir zatlary ýaňky Türkmenistan tarapyndan düzetmesi gerek diýip. Näme üçin diýseňiz, meselem menem Razyfam ikimizem ýaňky iki müňünçinji iki müňünçinji ýylyň wakalary bilen hemmäňize bir belli waka, şo sebäpli Nyýazowyň janyna kast edilýär diýip, ömürlik bizi türkmen satdylar. Biz diýdik, özüň-ä gel diýýän, biz barsak, şol sýudiň karary ortadan aýrylmasyn, bolmasa, diýmek biz gelemizden soň bizi arkaýyn alyp basaýmaly. Şoň üçin birinjiden ony amnistiriz etmeli. Ikinjiden hem biz halkara guramalar bilen bile barjak, bize bir garantiýa bolar ýaly. Ýöne şony ilçihana ýetirdik, ilçihanaň üstünden beýläk Aşgabada ýetirer ýaly. Ilçihana bilen ýörite men özüm telefon edip gürleşdim. Olar biz Dünýäli çaklykdan habarymyz ýok. Ýöne biz öňe habar berer diýdiler, ýöne soň gün guklu. Ne ilçihana tarapdan, ne Berdi Muhammediň wekillerinden, ne Daşary işler ministrliginden edil ýöne bu gürrüňler bolmadyk ýaly boldy. Ine biz şular ýaly hereketden soň nähili biz Berdi Muhammedowa ses berýämişik. Şoň üçin ine bular ýaly ýalan sözlemek hiç kime-de ýakşymaz. Onnoň indi meň aýtjak bolýanym, ýigrimi alty ýyllap diýýär, prawazaşitnikler hiç zat etmok. Birinjiden, ýigrimi alty ýyl mundan öň prawazaşitnigem ýok ýurt daşynda. Birinji ýurt daşynda döredilen ynsan haklary goraýan gurama o ýanky Helsinki fon, Helsinki ýanky Täjigulun fondy, nemesi, gurulmasy, ol 2003-nji ýylda döredildi. Ondan Harit Tohfatullin fondy, insan haklary goraýan gurama, ol 2005-nji ýylyň başynda döredildi. Ruslan Mätiwiňki ondanam giç. Ol nirden ýigrimi alty ýyllap bolýar. Ine-de bir ýene bir ýalany. Mundan başga-da, bir adam hakykatdan hem özüm diýýär, wolontýor boldum, nähili grant berilýänini bilýän, nähili edilýänini bilýän. Bu ýalan. Birinjiden-ä, näme üçin ýalan? Grant diýilýän zat ýöne ha sen Tuhbatullin ýa sen Täjul ýa sen Ruslan Mätiýew diýse, ýörite bir programma etýär, programma. Şo programma hakykatdan gabat gelýän bolsa, şondan bir e, interes bar bolsa, ine şonda ha bolýar diýerler. Ýöne Jüňk we jüňk ýaňky programmada hemme ediljek zatlary hemme ädim geçenini diýen ýaly ýazyp çykýaň. Onuň berlen granty sen isleýän ýeriňe ulanyp bileňok. Şo diňe ýazan zatlaryňa diňe şoňa ulanyp bilýäň. Özem atçot berip sinler diýýäň. Atçot diýilýän zat seň görkezmäň boýunça däl. O grant berýän gurama her kwartalda Hany eden işleň diýip atçodyň alýar. Şol atçodam berilýär. Şo öz seň programmaň boýunça ýylyp başga ýerleri ulanan bolsaň berilen puly onda seni gelejekde öçürýärler. Grantam ýok. bu programma aňam öçýär. Şoň üçin ol atçot bersinler diýeniňem ýene-de ýalňyş. Atçot berilýär. Men özüm ýaňky e, insan haklary goraýan gurama girmeýänem bolsam, olar bilen kontaktda işleşip ýörün hemmesi bilenem. Şoň üçin bilýän olaň e, umumy alyp barýan işlerini. Ynha, Şoň üçin atçot bersinler halkyň öňünde diýip, birinjiden aý sen halk däl. Seň öňünde hiç kim hem atçot bermez. Onda-da halkara guramalar. Human Rights Watch bolsun, Amnesty International bolsun, Freedom House bolsun, bular bermeýär saňa atçotyny. Olar şo grant berýän bolsalar, şodan atçotyny alýar, özleri analiz edip, özleri getirmeli ýerine ýetirýär. Şonuň üçin bir topar halkara guramalar ýaňky OON ýaly, Ýewroparlament, Ýewrosoýuz ýaly, OBSE ýaly öz etýän hereketlerinde şo otçotlarda otçotlary ulanýarlar. Ine şu ýerde-de meselem Türkmenistanda şonda baha berilýär. Hemme taraplyýyn diňe insan haklary barada-da däl. hemmetaraplaýyn metbugat bolsun, saýlaw bolsun, din meselesi bolsun, hemme meseleler seredilýär. Ine şu barada-da esasy ýaňky şu guramalar, ynsan haklary goraýan guramalar, ýaňky nemäň geçen guramalary, şolaň berýän informasiýasy boýunça şoň informasiýasy ulanylýar. Şolaň informasiýasy boýunça Türkmenistana baha berilýär. Ine olaň etýän işi, hiç zat edenok diýýän. Şoň üçin bilmän bu zatlary ýalan sözlemeli däl. Dogry bir topar adamlaň bu zatlardan habary ýok. Şoň üçin siziň kepiňize ynanýanam az däl. Näme üçin diýseňiz siz gije gündiz diýen ýaly günde-günaşa çykyş edip ýörsüňiz, ýarym sagatdan bir sagada çenli. Dogry, tema tapmak belki-de kyndyr. Şonuň üçin ýalan söz bilen öz çykyşyňyzy doldurýaňyz. Beýdip, beýdip abraý gazanmarsyň. Meň aýtjak bolýanym, bu ýalan sözler bilen, daş-töweregiňi garalama bilen sen esasy ýaňky öz oppozisiýa hereketiňi diý, nebete, neme, abraýa abraýyny düşürýäň. Öň gelniň abraýyny düşündirýäň, düşürýäň. Öz abraýyňa indi özüň günäkär. Şoň üçin birinjiden-ä gepleýän zadyňy ilki bir bilip geplemeli. Indi sen neme diýýäň? Bu guramalar hiç zat edenok, bular eýleki ýaşlara ýol berenoklar. Bular kim? Bularyň elinde Güýç ýok on ýaly güýç. Ýol ber berir ýaly ýa bermez ýaly. Kim şular ýaly ynsan haklary goraýan guramy açak bolsa, ýoly bar, ýoluny bilýär, hemme kişi bilmeýän bolsalar oňa aýdybam bileris. Ýöne şo ýaňky aýdyşym ýaly bir programma düzmeli, şo programmany ibermeli, şony kabul bilse, Ony ýa Täjigul ýa Tuhbatullin ýa bolmasa Nätiýew olaryň ýoluna böwet goýulmaýar. Şonuň üçin bunyň hem ýalan. Bular ortadan aýrylmaly diýýän. Bolýa, olar aýrylsyn. Eýleki sen aýdyşyň ýaly şaýka-leýkeler aýrylsyn. Ondan diňe näme, debete bolup galsyn. Bir tarapdan-a, kim siz bile bile bolsa, onda olar barada hemme zat gülälewulluk. Başga ýoly bile barýan bolsa, size goşulmadyk bolsa, olary, diýmek, garalamaly, hapalamaly, agzyňyz ok çykmaly olaň adyna. Kim sizi bular ýaly neme sözleri ulanmana, niştožestwo, politiçki impotenty, kim saňa rugsat berýär bular ýaly zat diýmäne? agzyňdan poh çykýar. Beýle-de bir goragsyzlyk gomy. Şoň üçin, şoň üçin hakykatdan hem hemme kişini garalap ýörsüň. Berdimuhamedow saňa bir ýörite orden bermeli. O ýörite gullugam saklamaly däl. Şoň üçin Berdimuhamedow öz ýörite gulluklaryny ýapmaly. Kakamyradyň özem ýeterlik. Şoň özem ýok etjek daş töwereginde hemme kişini. Şoň üçin Kakamyrat, sen özüň diýýäň, Gapor baý Nizaroýym. Bir sözüň bilen-ä şeý diýýäň, eýleki eliň bilenem pyçagy arka bir sözüňde tapyl ahyryn. Hakykatda Gapor baý Niziýanyňy gömjek bolduň. Onda Onda men öňem aýdypdym, ýene-de bir gezek gaýtalajak. Men şu syýasatyň içinde, oppozisiýanyň içinde, ynha indi şu ýylyň başynda fewral aýda on dokuz ýyl boldy. Şu on dokuz ýylyň içinde hemişe başdan başlap şu birleşeli, birleşeli, birleşeli, birleşek Olar hereket etdik, känem duşduk. Abdaga pahyram bardy o döwürde, ýatan ýeri ýagty bolsun. Orazowam, biziň ýaňky partiýamyzam birleşip bir gezegem däl, kän gezek birleşjek bolduk, bolmady. Bolmady, ýöne ylalaşyp, şonda-da bir-birimizi onda aralap bir ýere sokmaly, her kim öz ýoly bile gitsin, ýöne umumy käbir zatlarda bilelişip hereket edeliýşik şeýdip, ylalaşyp, işleşip ýördük. Ne şoň üçin hem şu mahal birleşip bolmaýar. Şoň üçin biz bile bile gelýän, bile gelsin. Hemmämiz ýöne şu režime garşy hereket etsek, ynha şonda peýdaly bor. Bir-birimize garalap ýörmeli däl ahyryn beýdip. Ondan hem hakykatdan hem halkyň özi içinde aýaga galmasa, daşyndan sen birleş, birleşme, garala, garalama, hiç bir ýagdaýy içinde ýurtda üýtgewok. Ýöne bar hereketimiz şol halky galdyrmak. Dogrudanam, siziň ýaňky çakylyklaryňyz käbir adamlary täsir etýär. Basylman, urulman, ýok edilmän, horluk çekmän açyk ýol ýokdur ki. O bolar. Basylan oglanlaram bolar. Ýöne siziň ýaňky aýdyşyňyz ýaly hemme kişini ýaňky ynsan haklary goraýan guramalar alyp çykyp, olaram ho hudaý däl ahyryn. Olar o ýetirmeli ýerine olar hemişe ýetirýärler. Ýöne Gynansagam, şular ýaly uly guramalar, OON ýaly, OBSE ýaly, Ýewrosoýuz ýaly, şulaň sözi bu-da ýöremese, bulaň sözi nähili ýöresin? Şonuň üçin oň üçin olar hiç zat edenok diýip, bir garlap, beýdip olary ýere sokjak bolup oturmaň. Ýöne ynha, hakykatdan hem, her kim öz ýoly bilen režime garşy hereket etsin, ynha, men aýtjak bilen. Bolýar.